Hywel Griffiths, un o feirniaid llyfr y flwyddyn 2015. Dyn ni yma tu allan i'r galeri a newydd glywed y canlyniad. Uh, mae Gareth F Williams a'r gyfrol Awst yn Anoia sydd wedi ennill llyfr y flwyddyn eleni. Um, pan bod hon yn rhagori dros y gweddill eleni? Dwi'n meddwl oherwydd mae'n nofel epig, uh, mae'n nofel uchelgeisiol iawn o ran Yym, maint y y y cynfas yy os liciwch chi mae 'di mae 'di yy trio i trio i gyfleu ma' 'na llawer iawn o cymeriade, llawer iawn o sefyllfaoedd yym felly ma'r ma'r raddfa yn fawr ond mae e'n llwyddo i i gyrraedd yr uchelgais yna mae'n llwyddo i dynnu'r darllenydd i mewn mae'n n- gyfrol fawr yym ond dyw e byth yn ma' mae mae e'n mae e'n hawdd i i'w darllen mewn ffor o ran dych chi'n dych chi'n cael eich tynnu mewn i'r stori, ma' dych chi'n poeni am y cymeriade, dych chi'n poeni am y pentrefi 'ma ar Ynys Greta yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a ma'r ieithwedd, ma'r arddull yn yn yn hyfryd ac yn frawychus weithie. Yy a ma'r ffordd mae e'n mae e'n yym disgrifio yr ynys, ma'r synnwyr o le ma' mae e'n 'u greu yn wych hefyd. Felly mae e'n nofel sy'n llwyr haeddiannu yy llwy- llwyr haeddiannol o'r wobr yy leni. A Gareth F Williams wrth gwrs yn dod o gefndir sgriptio teledu a uh, fel ti'n dweud mae'r um, mae'r ma ddisgrifiadol iawn, mae ffordd mae'n cyfleu darlun yn amlwg iawn yn y gyfrol yn dydy, mae rhywun yn teimlo bod nhw yna ar Greta gyda'r gyda ynyswyr yma. Um, os oes yna feirniadaeth wedi bod o'r gyfrol, mae yna rei wedi honi bod hi'n rhy gymleth a bod yna lot fawr o gymeriadau ynddi. Um, oeddech chi'n teimlo hynny fel, fel panel felly? Yym, na, dwi'm yn meddwl b- bo' ni'n timlo bod nawr ma' 'di gym- cymeriade oherwydd yn y pen draw o- oeddech chi'n po- o'n i o'n i beth bynnag yn poeni am y cymeriade yma a do'n i ddim yn timlo bod y cymeriade yn yn ddi-eithir i ni oherwydd bo' 'na gymint ohonyn nw mae'n rhan o gyfoeth y y y nofel o lwyddiant y nofel bod e'n llwyddo i i blethu'r cymeriade 'na i gyd mewn a yn y pen draw bo' chi'n poeni am y cymeriade nim- dim jyst y po- cymeriade da ond rhai o'r cymeriade sy yn Chydig bach yn fwy yym llwyd os liciwch chi. Dych chi'n poeni amdanyn nhw hefyd erbyn y diwedd. Yym na, felly oedd hwnna ddim yn broblem i fi yn bersonol. Ac Gareth F Williams, wrth gwrs, yn awdur toreithiog iawn yn cyhoeddi nofelau, nifer fawr o nofelau yndo, dros y blynyddoedd diwetha' 'ma, a hon yn yn glamp o nofel ac yn yn sicr yn haeddu 'i le felly fel yy fel enillydd Llyfr y Flwyddyn eleni. Yndi, gwbwl gwbwl haeddiannol. Dwi'n meddwl oedd hi oedd hi'n un o'r cyfrolau cynta' wnaethon ni yn dderbyn i'w darllen a d- nath 'i osod y safon reit o'r cychwyn a i- i'r gradde bo' ni'n tueddu i f- i feirniadu yr cyfrole eryll yn erbyn y gyfrol yma yym a ie hollol hollol yy wych a mae'n gyfrol sy myn' i aros gyda f- gyda fi am um, am beth amser. Lot o bobl yn gysylltu dyn yn benodol felly efo barddoniaeth ac yn enillydd y categori barddoniaeth oedd un stribedyn bach gan Rhys Iorwerth wrth gwrs pan bod hon wedi rhagori. Um, eto nifer o resymau fan hyn dwi'n meddwl, ond un bersonol yn licio'r ffaith bod yna um, bod yna'n gyfrol um, grwn mewn ffordd, bod yna stwff difrifol, ond hefyd mae yna stwff doniol, mae Rhys mor, mor dda yn ei wneud ar lwyfan yym barddoniaeth yy ac yn y blaen. Ond ch'mod, mae arddull Rhys yy yn enwedig yn y mesurau yy mesurau caeth jyst yn yn yn wefreiddiol mewn gwirionedd, mae'n mae'n wreiddiol uh, a mae'n mae'n ffres a mae mae'r cerddi yn siarad gyda uh, i genhedlaeth e. Mae mae'n sôn am themâu sy'n sy siarad gyda um, i, i gyfoedion felly chymod y syniad yma yr yr cyswllt 'ma neu'r tensiwn 'ma rhwng Caerdydd a Gaernarfon er enghraifft, ch'mod, ma'... Fi'n siŵr bod hwnna'n gyffredin i lawer iawn o bobol o'r un yy cenedleth â fi a jy- jyst ie yr yr yym safon yr yr mynegiant cyngenedol yy yn enwedig i fi fel fel cyngeneddwr o'n i'n swn i swn i'n gallu gwneud yym yy cerddi caeth sy'n ymddangosiadol ddiymdrech byddwn i yn yy byddwn i'n hapus iawn. A roeddet ti wrth gwrs yn un o dri beirniad yy ynghyd â Annes Glyn a yy Gareth Potter wrth gwrs. A mae'n dipyn o her beirniadu Llyfr y Flwyddyn yn dydi? Achos faint, faint o gyfrolau oedd gyndddo chi i gyd leni?
Agosau at hanner cant o gyfrolau dwi'n meddwl. Um, ac oedd, mi oedd un weithiau, mi oedd yr, yr peil heb i darllen yn llawer iawn yn uwch na'r peil wedi darllen. Um, a, ond wedi, wedi dweud na, doedden ni ddim yn... Nes i fwynhau y mwyafrif llethol o'r o'r cy- cyfrole. Yym felly o'dd hwnna'n beth yym pleserus yy tu hwnt yym a mi oedd e'n brofiad cadarnhaol iawn iawn yym a prin iawn oedd yr elfenne negyddol am y profiad o gwbwl. A sut aethoch chi o chwmpas hi? Oeddach chi'n cwrdd fyny yn rheolaidd i drafod y cyfrole? Yym nethon ni gwrdd ryw bedair bump gwaith i gyd dwi'n meddwl. Yn enwedig tua'r diwedd pan oedd angen penderfynu ar y rhestr, rhestr fer a'r enillwyr uh, terfynol. Um, a ie, yeah, darllen, darllen yn annibynnol wedyn dod at yn gilydd i gyfarfod. Prin iawn oedd y trafod wnaethon ni'n neud ar e-bost neu, neu unrhyw beth felly. Um, a oedd e'n syndod, dweud y gwir, fel oedd y beirniad Saesneg dwi'n meddwl yn dweud, yn syndod cymaint o gytundeb o'dd rhyngthon ni fel beirniad. Doedd 'na prin iawn uh, unrhyw anghytundeb mawr rhyngthon ni. Wel, mae'r trafod yn parhau yn, yn y bar, yn y galeri, felly mi wna i adael ti fynd nôl i, i drafod ac i fwynhau gweddill y noson. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch.